L-edizzjoni ta' din is-sena ta' Notte Bianca se titniżżel fl-istorja minħabba l-adattamenti li kellhom isiru u l-għodod diġitali li ġew applikati għaliha. It-tim tagħna ltaqa' mal-organizzaturi ta' Notte Bianca sabiex iwasslilkom l-aħħar aġġornamenti. Dis-sena kienet sena partikolari, kienet sena partikolari għal kull settur. u s-settur kulturali u s-settur tal-festivals u tal-events ma kienx xejn inqas. Festivals Malta hija entità hija public culture organization li tieħu ħsieb illi torganizza u tipproduċi festivals kulturali f'Malta. Ovvjament xogħolna huwa anke illi nagħtu opportunitajiet lill-artisti li bħalissa hija anke fl-environment li qegħdin fih hija importanti ħafna u nieħdu ħsieb ukoll l-udjenzi tagħna illi aħna bil-mod il-mod dejjem nippruvaw inkabru u wessaw biex niġbdu iktar nies sabiex japprezzaw iktar kultura u it-talent Malti. Fil-bidu tas-sena pru meta laqtitna din il-pandemija konna naħriġu mill-karnival U ppruvajna nkunu kreattivi kemm jista' jkun għax bħal kulħadd spiċċajna li għamilna ġimgħa li konna status quo, ma konniex nafu fejn ħa naqbdu nagħtu rasna. Però eventually sibna modus operandi kif nistgħu nkomplu nagħmlu x-xogħol tagħna. Issa li għaddew kważi sitt xhur minn mindu bdiet il-pandemija, qed insibu sfidi ġodda. Sfidi ġodda li, per eżempju, naraw illi x-xogħol li qed nagħmlu jkun sostenibbli, illi nibqgħu nkabbru l-udjenzi tagħna. Hemm diversi sfidi li qed jiżviluppaw matul iż-żminijiet u qed naħsbu wkoll għas-sena d-dieħla u naraw kif nistgħu noperaw is-sena d-dieħla. Huma kollha sfidi differenti li qed naffaċċaw ruħna magħhom. S'issa pruvajna nibbilanċjaw, ikollna daqsxejn minn kollox, kemm f'attività fiżiċi u kemm oħrajn li npoġġuhom online u anke TV productions. Qed inħarsu lejn a hybrid kind of thing. Fil-fatt dis-sena aħna ħriġna wkoll festival ġdid li kien jismu The Hybrid Festival, il għaliex kien festival li ġie kreat sforz tal-pandemija imma bih stajna nilħqu l-udjenzi u lħaqna ħafna udjenzi ġodda. Rajna wkoll illi dak li qed nixxerjaw online jilħaq ħafna nies differenti minn tas-soltu u fil-fatt kellna riżultat tajjeb ħafna b'dak il-mod illi lħaqna udjenzi differenti u fil-fatt dak żgur li mhux forsi ħa nkomplu nsostnu fuqu kif ħa nagħmlu wkoll bit-televiżjoni però kif għadna qabel illi fejn qabel konna naraw ix-xogħol fiżiku biss issa qed naraw xogħol fi tliet strati differenti u qed naraw ukoll li pereżempju TV productions ikollhom bżonn anka TV producers mhux just ikollna l-event lesta u mbagħad inġibu l xi ħadd biex jiffilmjaw. Allura hemm ħafna xogħol irid isir minn qabel ukoll. Fil-fatt dis-sena għandna l-eżempju tan-Notte Bianca. In-Notte Bianca li fl-erbatax-il edizzjoni kellha ssir b'mod differenti totalment. Għandna ftit events illi ġew iffilmjati, proġetti li ġew iffilmjati, fil-fatt urejna events bħal Mifem Republique illi Hija event li qed tiċċelebra l-mara. Għandna wkoll proġetti oħrajn illi ħa jsiru fiżikament, ovvjament bil-miżuri kollha meħtieġa, bis-sanitization, social distancing u kollox. illi ħa jsiru fix-xhur ta' Ottubru u Novembru. Normalment Notte Bianca hija ċelebrazzjoni tal-unità tal-poplu, jiġifieri minn assetti varji tas-soċjetà, jiġifieri inti tiġi għal Notte Bianca bil-package tiegħek, sinjur, fqir, bi xogħol, bla xogħol, barrani, Malti, dak il-ħin qegħdin hawn ilkoll flimkien, qed niċċelebraw l-arti u l-kultura u mbagħad wara, Dawk l-emozzjonijiet li tieħu toħodhom miegħek lura u tkompli b'ħajtek normali. F'dawn iċ-ċirkustanzi din il-biċċa xogħol ma nistgħux nagħmluha ovvjament. Mill-bidu konna sensittivi li dis-sena nistgħu nikkompromettu l-programm, però kellna pjanijiet oħrajn ta' kontinġenza. Ridna nsalvaw il-proġetti tajbin ħafna li konnilna kważi sena naħdmu fuqhom u hemm l-inizjattiva wkoll li jiġu rrekordjati minn qabel u ħa joħorġu fuq TVM2 u wkoll online fuq il-paġna ta' Festivals Malta, però wkoll matul dawn ix-xahrejn ta' Ottubru u Novembru se nkunu qed inqassmu kull weekend għadd ta' proġetti, ħa jkunu fiżikament barra, mhux bilfors il-Belt u mhux bilfors is-Sibt filgħaxija, qed nisploraw ukoll jiġifieri li nagħmlu xi ħaġa l-Ħadd filgħodu. Ukoll qed nippjanaw li nagħmlu drive-in. Drive-in ovvjament tmur bil-karozza, mhux cinema, se jkun proġett ta' mużika, Però inti tmur hemmhekk u toqgħod fil-karozza, m'għandekx inkwiet għax mhux ħa toħroġ, għandek siegħa, tieħu pjaċir. L-interattività mhux ħa tkun billi inti taqbeż, imma l-interattività, l-artisti li jagħmel performance se jgħidlek pereżempju ddoqq il-ħorn tal-karozza jew tixgħel id-dawl tal-karozza. Jiġifieri immaġina dik il-massa kollha, ħa tkun esperjenza ħelwa u Malta qatt ma ġrat.